Дзанайты Георгий политикон фӕдзӕхст йӕ райгуырды сӕдӕ азы бонмӕ. Нӕ адӕмы арфдӕр ма хатгӕдӕр хъуыдыты ӕргом ӕвдисджытӕй иу уыд дыккаг дунеон хӕсты архайӕг Советон Цӕдисы ахуырады иттӕг хорз кусӕг, Уӕрӕсейы наукӕйы сгуыхт архайӕг наукӕты доктор, профессор Дзанайты Георгий. Уый ссӕдз азы дӕргъы разамынд фӕлӕвӕрдта хӕххон хъӕууонхӕдзарадон институтӕн, рахуыдта Советон Цӕдисы аграрон ахуырады раззагдӕр бынатмӕ. Дзанайты Георгий уыдис Цӕгат Ирыстоны Советон Социалистон Автономон Республикӕйы Сӕйраг Советы сӕрдар. Уым дӕр йӕхиуыл нӕ бацауӕрста, ӕппӕт хъарутӕ радта республикӕйы рӕзтӕн. Кӕддӕриддӕр Дзанайты Георги уыдис удварн ӕмӕ зонады фарс. Дыууӕсӕдз азы рохуаты чи уыд, уыцы хистӕрты ныхас мин фарасӕдӕ науӕдзӕмазы йӕ къухты бафтыд сног кӕнын. Рахуыдта йӕ нӕ адӕмы хиуынаффӕйады уӕлдӕр орган. Уӕззау уавӕрты сырӕзт мин фарассӕдӕ нӕуӕдз дыккӕгӕм азы. Уыцы фӕззӕг хистӕрты ныхас сӕрдар Дзанайты Георгий фӕсидт ирон адӕммӕ, уыцы ныхас сси йӕ политикон фӕдзӕхстау. Абон дӕр йӕ ахадындзинад нӕ сӕфы. Ӕхсӕнад хистӕрты ныхас сидт ирон адӕммӕ.

Нӕ иу туг, иу стӕг адӕм, ӕфсымӕртӕ ӕмӕ хотӕ, ӕрбангом уӕм, бахъахъхъӕнӕм нӕ зӕхх ӕмӕ нӕ хӕдзӕрттӕ. Уыцы стыр нысаны сӕраппонд знаджы ныхмӕ ӕрлӕууын куы бахъӕуа, уӕд хъуамӕ уымӕ уӕм цӕттӕ суанг цард раттыны онг. Уӕ зӕрдыл дарут, ирӕтты ныхмӕ фыд ракӕнд ӕнӕдзуаппӕй хъуамӕ ма басайа. Ӕппӕт горӕтты, алы сыхы ӕмӕ хъӕуты дӕр аразут хистӕрты ныхасы ӕхсӕнадон организацитӕ. Уыдон хъуамӕ иу кӕной ӕппӕт иннӕ рӕстӕг тыхтимӕ. Нӕ республикӕйы ӕмӕ районты разамынд та хъуамӕ раст аргъ кӕна адӕмы домӕнтӕн. Дӕлдзӕх фӕуӕд адӕймаджы кад чи сафы. Фыдхӕрд ӕмӕ нозтӕй йӕхиуыл фӕстӕмӕ фӕхӕцын чи нӕ фӕразы. Науӕд цыфӕндыйӕ дӕр бынтӕ кӕныныл чи схӕцыд, адӕмы намыс чи ферох кодта, уый. Ахӕмӕн хъуамӕ бынат ма уа Ирыстоны. Сӕфы Ирыстон ӕнӕгъдау ӕмӕ мӕнгард адӕмы митӕй. Ӕрбамбырд уӕм аккаг разамонджытӕ ӕмӕ хистӕрты алыварс, раттӕм сын нӕ хъарутӕ ӕмӕ нӕ зонд. Фӕсивӕд Уӕ мадӕлты хсурын ма батайӕд! Уӕ адӕмы зын фарстатӕ лыг кӕнынӕй уӕхи куы айсат, уӕ уарзон адӕмы зын уавӕр уӕм куы нӕ бахъара ӕмӕ йӕ хъахъхъӕнӕг куы нӕ суат, нӕ рагфыдӕлты кад ӕмӕ намыс куы ферох кӕнат, уӕд. О, Хуыцау, Кӕд искуы мах, дӕ зӕрдӕхудты истӕмӕй бацыдыстӕм, аккагыл кӕй нӕ нымайыс, ахӕм фӕндагыл лӕуд уыдыстӕм, уӕд нын ӕй бахатыр кӕн. Арфӕйаг хъуыддӕгтыл нӕ бафтау. Гуырдзыйаг адӕмы фашистон рдонгтӕ нын ныр дыккаг хатт цӕгъдынц не фсымӕрты хуссайраг ирӕтты. Ныр та цӕгаты сӕ фыдвӕнд кӕнынц мӕхъӕлы бандӕтӕ. Уадз ӕмӕ сын аккаг фӕуа сфӕлдисӕг. Махыл та бафтауа хъару ӕмӕ нын бакӕна цӕстуарзон уынаффӕ. Ралӕууыд, дӕсгай азты нӕхи кӕмӕй хызтам, уыцы тугкалӕн хызт. Цыфыддӕр знаг, мӕхъӕлы ӕлгъаг ӕмӕ лӕгмаргӕрзифтонг къордтӕ мӕнгардӕй ныппырстой нӕ уарзон Ирыстонмӕ. Сӕ сырддон дзӕмбытӕй лӕгӕрдынц Нӕ зӕххытыл ӕнӕвгъау цӕгъдынц ӕнаххос адӕмы, судзынц нӕ хъӕутӕ, пырх кӕнынц нӕ хӕдзӕрттӕ. Нӕ хицауад, нӕ адӕм бирӕ хъару ӕмӕ тыхтӕ бахардз кодтой мӕхъӕлимӕ фарстатӕ сабырӕй алыг кӕныныл. Уыдон та Ирыстон скуынӕг кӕнынмӕ сӕхи цӕттӕ кодтой. Ныр цыфыддӕр знагимӕ удуӕлдай тох хъӕуы ӕппӕт Ирыстоны адӕмты дӕр нӕ фыдӕлты кад нӕ фарн ӕмӕ нӕ фидӕны сӕрыл. Нӕ сӕрибары сӕрыл хӕст нӕ афтӕ ӕдзӕттӕйӕ кӕй ӕрыййӕфта, уым аххосджын стӕм мах, хистӕртӕ дӕр. Ӕмӕ кӕд рӕстӕг нал ис, уӕддӕр рацӕуӕм нӕ адӕмы размӕ, ӕрсидӕм сӕм райгуырӕн бӕсты сӕрыл хъӕбатыр тохмӕ. Нӕ хистӕрты, нӕ хицауады фарсмӕ ӕрбалӕууӕм, баххуыс сын кӕнӕм. Ирон адӕмӕй Советон ӕфсады службӕгӕнӕг хъӕбатыр инӕлӕрттӕ, афицертӕ ӕмӕ салдӕттӕ, ралӕууыд нӕ райгуырӕн бӕстӕ бахъахъхъӕныны, нӕ адӕмы бынсӕфтӕй фервӕзын кӕныны сахат. Сфидар кӕнын хъӕуы республикӕйы сӕрызт гварди, хорзӕй сифтонг кӕнын ӕмӕ ирон адӕмы чи ӕртхъирӕн кӕны, уыдоны ныхмӕ ӕфсӕн къулӕй ӕрлӕууын. Советон райгуырӕн бӕстӕйӕн нӕ раздӕры сыгъдӕгзӕрдӕ службӕйӕн аккаг аргъ не рцыд. Фӕлӕ уӕддӕр райгуырӕн бӕстӕйыл гадзрахатӕй рацӕуын нӕ сӕрмӕ не рхӕсдзыстӕм. Нӕ адӕмы фервӕзын кӕныны хӕс кӕсы нӕхимӕ. Царддӕттӕг мадӕлтӕ ӕмӕ хоты Мӕлӕтӕй тасдзинады уавӕрты ма бауадзут нӕ сывӕллӕтты сӕфын ӕмӕ нӕ къонаты арт ахуыссын. Сывӕллӕттӕ ӕмӕ ӕрыгӕтты уӕнг фидар чи нӕма у, уыцы лӕппуты ӕмӕ чызджыты ракӕнын хъӕуы тӕссаг бынӕттӕй, кӕм сӕ батавой, кӕм сӕ бафсӕдой, ахӕм бынӕттӕ. Канд карджын нӕлгоймӕгтӕ нӕ, фӕлӕ фӕсивӕды дӕр чи сафы, нывыл цардӕй цӕрыннӕ чи нӕ уадзы, цот чи сафы, уыцы знаг у карз нозт. Уе ппӕт тыхтӕ ӕмӕ зондӕй дӕр бацархайут уӕ бинонты ӕмӕ уӕ хӕстӕджыты уыцы бӕллӕх арахъхъӕй фервӕзын кӕныныл. Алы горӕтты ӕмӕ алы хъӕуы, алы сыхы ӕмӕ алы хӕдзары уарзон хистӕртӕ, Тӕккӕ нымаддӕр ӕмӕ дзырддзӕугӕдӕр цӕрджытӕй аразут Ныхасы советтӕ. Баууӕндут сыл. Ныртӕккӕ нӕ адӕмы размӕ цы ахсджиаг фарстатӕ лӕууы, уыдон ӕххӕст кӕны ныхас нӕ хӕдзар, нӕ хъӕу, горӕт бахъахъхъӕнын. Иннӕ адӕмтимӕ ахастдзинӕдтӕ хъуамӕ арӕзт цӕуой ӕмбардзинады бындурыл. уӕд рабӕрӕг уыдзӕн иннӕ адӕмты цӕстӕнгас ирӕттӕм ӕмӕ нын феххуыс уыдзӕн цивилизацигонд дунейы куыд ӕмбӕлы семӕ нӕ ахастдзинӕдтӕ афтӕ аразынӕн. Ирыстоны зынаргъ ахуыргӕндтӕ, нӕ сӕрбӕрзӕндты кӕмӕй хӕссӕм, рацӕут уӕ адӕммӕ. Ӕгъгъӕд фӕуӕд, фӕстаг дӕсгай азты дӕргъы нӕ бӕстӕ заууаты уавӕрмӕ чи ртардта, уыцы мӕнгард уӕздандзинадӕн. Уадз ӕмӕ алчидӕр цы хъуыддаджы лӕуд у, уым зӕгъа, нӕ адӕмӕн дарддӕр куыд цӕргӕ у. Не рдзон фӕрӕзтӕй фаг пайда кӕнын нӕ адӕмы куыд бафсадӕн ис, цӕмӕй иннӕтӕй ӕвзӕрдӕр ма цӕрой, уый тыххӕй цы гӕнгӕ у. Ахуыргӕндты ӕмбалад хъуамӕ йӕ къухтӕм райса адӕмон хӕдзарады ӕппӕт къабӕзты рӕзты фарстатӕ. Хӕдзарады алы къабазы сӕргъы дӕр хъуамӕ ӕрлӕууа хъуыддаджы тӕккӕ дӕсныдӕр, сыгъдӕгзӕрдӕ ӕмӕ арӕхстджын адӕймаг. Ахӕмтыл ӕвӕрд уыдзӕни, цы уынаффӕты хаст цӕуынц, уыдоны тыххӕй адӕмы размӕ ӕххӕст бӕрнондзинад. Ноджы ма иу хатт сидӕм нӕ бирӕнымӕц интеллигенциимӕ. Ӕгас дуне дӕр зоны, хъулгъайы гӕрзифтонг къордтӕ нӕм кӕй ныппӕрстой, нӕхи зӕххыл нӕ кӕй цӕгъдынц, уый. Уыдоны минӕвӕрттӕ та центрон телеуынынады ӕмӕ газетты махыл цъыфкалӕн кӕнынц, сӕхи ӕлгъ ӕмӕ цъаммар митӕ махыл вӕрынц. Сымах та ӕгомыгӕй бадут. Кӕд хъулгъайӕн Мӕскуыйы сӕ бон у радзурын алы гӕды ныхас, уӕд сымахӕн та кӕд бауыдзӕн уӕ бон рӕстдзинад зӕгъын телеуынынады дӕр ӕмӕ газетты фӕрстыл дӕр. Афон у ӕргомӕй зӕгъын ӕхсӕнадӕн, хъулгъайӕн сӕхицӕн дӕр, кӕд ӕй сӕхӕдӕг тынг хорз зонынц, уӕддӕр. Цӕй тыххӕй ӕрцыдысты рвыст? Хъуамӕ адӕм зоной, фӕндзайӕ масты фӕстӕмӕ куы рыздӕхтысты, уӕд хицауад цы стыр хорздзинӕдтӕ сарӕзта, уыдон. Кӕй сын радта ӕртӕ стыр ӕмӕ хъӕздыг районы. Ӕрымысын сын хъӕуы, се рыздӕхты рӕстӕджы дӕр ӕмӕ абоны онг дӕр уыдонӕн ирон адӕм цы цӕстуарзон ӕххуыс кӕнынц, уый. Ӕппынфӕстаг ӕхсӕнад хъуамӕ зона, Хъулгъайы экстремисты нӕ зӕххытӕ байсынмӕ сӕ урззачъе зӕронд мӕхъӕлон лӕгтӕ разӕнгард кӕнынц. Уыдон хӕсты рӕстӕджы дезертиртӕ кӕй уыдысты, ӕмӕ махӕн та абон зӕронд лӕгтӕ чи хъуамӕ уыдаид, уыдон Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты кӕй баззадысты, уый. Ацы хъуыддагмӕ раргом кӕнын нӕ интеллигенци хъуамӕ райсоммӕ мауал аргъӕва. уадз ӕмӕ дунезон арӕстдзинад. Уадз ӕмӕ Уӕрӕсейы Сӕйраг Советы депутаттӕй дӕр бирӕтӕ цъындӕй закъӕттыл мауал хъӕлӕс кӕной. Нӕ зынаргъ ӕфсымӕртӕ ӕмӕ хотӕ, нӕ хъӕбатыр хӕстонтӕ! Бантысӕнт уын Ирыстоны кад ӕмӕ фарн бахъахъхъӕнын! Мах курӕм нӕ республикӕйы хицауадӕй, цӕмӕй адӕмӕн радтой ацы тӕссаг заманы хӕцӕнгӕрзтӕ хи хъахъхъӕныны тыххӕй. Знаг нӕ хъуамӕ ӕдзӕллагӕй ма ӕрбаййафа.
Зындгонд ахуыргонд, ӕхсӕнадон архайӕг Дзанайты Георги уыд зындгонд рухстауӕг. Ӕссӕдзӕм ӕнусы ӕмӕ дыууон фыццӕгӕм ӕнусы райдайӕн уыд паддзахадон ӕмӕ политикон архайӕг. Ирон адӕм ӕй уарзтой, кад ӕмӕ йын аргъ кодтой. Йӕ фарн ӕнустӕм цӕрӕд нӕ ирон зӕххыл, рухсаг уӕд!